machiegni jawinjona e kinde machalo koda maendi nyinga tobi jakoma nyathi kibiro e kinde machalo koda maendi antiere go tramogi kaendi achopo chon kendo asebet piny e kom kaendi mondo wane kaka wanyalo kolo weche moko mosekelo gwenyruok ahinya to bende kolosgi ginyalo go maber to ok winjo puonj mag chike kaka iritogi kaendi an kod okinja ma kambo to kang'eno kawuono okinja oik ang'o e got kaendi an nitiere e got ramogi Eh, Aruaki wuod Komenya, ing'e ni juogi. Gik miwinjo ywaga gi otoche, winy. Ero. Gin ema ginyisa ni wuoyi weche ma kama. Tarango degi mang'e ni gole wachgi. ero Koro ing'e ni kawuono iwinjo ka winy oywak mang'eny kabisa. Ai neno, aneno kendo awinjo kaka.
Ing'e ni bungu kiwinjo ka winy ywak to nyaka ibed nitie gima ma gineno mm. kanyo. Koro ka winjo ka winy ywak ing'e ni winy ema duoko na report weche mm. mani kor gweng'. Mm. Nyisa ni gweng' kethre. Mm. Koro miyo juogi dwa golo chik apar nyakuo Ramogi matayo joma odak e gweng'. Aneno kata mana i bungu kiyudo ka winy dhawo winy ywagre i bungu kata nyaka ben wach nitie kigo wang'i mos. ibiro yudo lee moro magathi i bungu kaendi kema giwuone eh, mano ema iyudo ka koro kok en thuol mm. to en lee moro mogeng en winy go mobwogogi eh, gin wahero gi wi got ka nikech en gokinyi mang'ich osemondo lemo mm. eh, gin gilemo kinyi wan ng'en wawinjo dhok ma giwacho winjo ka gichwado lemo kabisa momi gin gichiemo to ok gipur ah, gidak maber ah.
giseloso mochamo eh, koro dak tindo tamo ji gweng' mm-hmm. iyudo jaluo neno dak moriere tir katol mm, mm. ing'e kaka tol oriere miywayo gorimba ang'eyo maler to pango dak ka kit mkayi mm. eh, sino ka kidi cho pangre uh. ka luo no pango dak to gweng nyakwara moge jwang otingo ji mathoth ing'e gweng ka nitie oting'o ji mang'eny mm -hmm. oting'o janeko ing'e janeko ni kanyo mm -hmm. jakong'o ni ka mm -hmm. jachode be nitie sani ba yudo ni koro rach kabisa mm -hmm. yudo ka jomoko wang' gilil nen monde ji mm -hmm. jokuoth be ni ka mm -hmm. jokuoye be ni ka jowanyo bi ng'e nitie ka mm -hmm. To jochiemb liete be nika. Mm. Ma kuma ogoye nduru tipenjo mana ni liel ma oko ma dala. Mm. Ah, nitie kendo jomiriambo be nika to jodhier gi jomwandu be nitie. Awinji. Koro chikegi ema biro tayi nyakwar Ramogi e gweng' kidak e gweng' mm. mondo gweng' obed maber. Ma chik maduong' mokwongo kamano ka juogo kwongo golo nosomnu wacho ni nyaka irud laki kichiew. Nge ni gweng' nitie ga jomoko ma lake okia kata norudo kala. Sadi. Ah, konyiero.
Neno mana ka lake majan majan. Koro ikia norude ka ring'o mane ochamo e sap kwargi podi lum mane osoko go lake Pod yudre. Eh, pod yude yude kane ochoto ochoto chot kanyo Ero. koro kanyo nyakwara mogajwang' ng'e ni chon nyi- juogi mege ramogi ajwang' ne ng'ato turo mapera temo nyamo nyamo idhoge kanyo to rudo go lake nyalwet kwach ni yudo ng'ato chuo mani kor tado Ido kaloso lake maratari. ok ok ochuno nyaka obed muswak Eh, to dhano ber ng'e nitie jomoko ma eh, i gweng' kanyo ma kowuoyo to dhano ringo aringa iwena nogo ogwe lak dhoge okuok mang'eny to kit ramogi ajwang' dwa ni sama ichiew okinyi nyaka irudh laki Bed maler. Ah, namba ariyo nyakwar ramogi ajwang' ma bende juogi neno kodwa tenre gi namba achiel wacho ni nyaka iluok wang'i ye nitie jomoko ma kata wang'e no, Ero. pok noluok ga dwe i gweng' ka nitie ji Awinji. ema en kochiew ololo opangrega ma dhi dwe achiel kapok oluoko wang'e to juogi mege lam- ramogi ajwang' dwaro ing'e ni joma chon ne riek ma kata mane yudo ka dak moro tore e tok ot mm. pi ne gatie ma kochiewo to olawo go wang'e jowa gi ting'e no ok olawo wang'e owuok awuoka ma kata koyudo nyuka bende ochwade achwada chik namba adek nyakwara moga jwang' ma be tayi kidak e gweng' wacho ni nyaka iwil nanga ing'e ni gweng' ka nitie jomoko ma nanga ne mong'eyegago chalo juogi eh, eh, eh. chalo law juogi chalo law juogi aneno ng'ane ng'ato ka ng'ane e chiro ing'e ni kone ng'ato ka ng'ane nanga Ma nangane cha. Eh, nang- ma ka en ga gi nanga makwar nangane ni mong'eyo kendo lawe ni kata kapod min ode nyalo tajone kata nyalo ta- kata chuore nyalo tajone to kata pogruok nyalo bete loke lawni e jogi ng'en kita kosol gi kawuono Eh? tineno ka jogweng' gigwenyre agwenya Ero. en emomosogi nade moling' negi jin kech ong'eye ga gi nangane Gi nangane, no, ong'eye maler.
To mae ting'eni koro kwayo wadi gi suit moro ji kiaye koro gwenyre agwenya gi ji Koro nyakuo Ramogi Ajwang' kini gweng' ang'e ni nyaka imak mano. Chik namba ang'wen nyakuo Ramogi Ajwang' ma bende tayi kidak e gweng' mm. wacho ni nyaka irwak athoch. Ing'e ni nitie jomoko e gweng' kama pod iling'o ga long. Oling'o ga nyume. Ng'e ni oling'o aling'a long. To ng'e ni piny sani oselony. Eh? Wuotho gi long lilo hach hach. Neno serumu. Msip be nyaka ibedgo.
Ang'e ni msip kiwacho gik moko be nitie matue splenda to onge iye. Obe yude kokora akora e gweng' kanyo chal gi miriambo go winyi. Awinji. Eh.
Mm.
Oywaye to gimomako imako ni long. To onge. Okija chiemo na neno gira inani. Ka ng'ato oyudo masira. Koro kaka konye onge. Long ochot. Ah, gini gini ing'e ni inene kata i chiro athoch bende ok orwako ah, inene en na kaka nolose eh, samo gi njaoji koro konye tek konye tek yudo kobet kama ilose ndigni eh? to wiye owil nikech norwako long kara bwo longe oye eh, oye inene duk ruedhi opedha pedha piny e kom eh, dhano wuoro to ng'ani ang'o matimre ji yuari mna chien mm. koro nyakwara moga jwang' piny koro oselony mm. temie kata ing'e ni jomoko be riandre koro en go nyasi tem ibetie go nyasi moro awinji chik namba abich akwara moga jwa ma be tayi kidak e gweng' wacho ni nyaka iluokori nyaka ikaw wath Eh, dhano ber madonjo e od ogwal yaye Eh, ing'e ni wath da- nyaka ikaw ing'e ni ndalo mane iwinje tik dhano Ero. norumo ing'e ni chon nitie kidhi duol iwinja winja tik kwaru ero Iga- tik moro iwi dhano tikne koro rach molok tanyuok mm. e, koro nyakwara moga jwang' nyaka iluokri tielo mobare nyaka ithu kod kit kamasia irudhe mabed maler e, ne nitie jomoko ma tiendeno nobarega ma kowuotho kite ma oyudo kopangore opangre i koro ler ni nyaka bedi kuodho kochwedo nyalo kawo wik achiel kata kofwenyo ni kuodho nochwoye kata koke koro fwenyo tek ngene koke be chala chala od mabat manoger chon bonyalo chamo koro nyaka iluokri kini gweng gibed maler wek bet abeda ni in kichiew to in na kamano ah, chik namba uchiyo nyakwara moga jwang ma bende konyi kidak e gweng kanyo wacho ni nyaki kuncho ing'eni bunge tindo rumo mane ji losre Ewinji. chik ni ing'eni omako nyaka jomosomo eh ting'eni pod iyudo ka miye moko cho onge Eh, koro nyakwara moga jwang nyaka nyaka ibed gi cho Asega asega neno ka wuok Kisumo kaendi Okinja kadhi e Got Ramogi. Eh. Tinda yudo ko ob- obawo bepe moko madongo dongo ka onge piele bungu itemo ga tang'o gi ting'e ni puothe puothe be tinde tindo ero eh ting'e ni ndalo machon nikech choche dere dere luya ok ger ka a choni ing'e ni ch- ch- to kata kogere tinde Mm. tiyudo kogoye kiful iyudo ka ya to sani- ani konyiri no, nade sani piny tek okinja koro kogocho kogocho kiful to awuok alego thurwa kata awuok kisumo odwadu Ah, idonja donja. adhi adhi choma chomara ng'ato dhood cholor Ah, to gima dikwal kanyo be onge koro mano nyisi ni gweng' gweng' osechopo kama okethre Ero. nikech kiful nokel ni oi od gima dikwal Ero. to gima dikwal kanyo onge Koro- koro oko ni tikwale chero kuri ah ing'e ni chon chon ndalo mane luo pod pakre ne an atobi jakomenya Eh. Ng'ama pielo e bath ndara moling' gi nyawadgi goyiem to ng'a ng'an ma jatich a topi kalo. to wang'e tek. E wang'e tindo tindo rumo.
Kamoro mane timore madhare higni machien cha. Eh, koro nyakwara moga jwang' nyaka ng'e ane wach choni. Ero. E wach choni omako ji mang'eny Awinj. iyudo ka miye. Ero. Iyudo ka ng'ato bosomo malich Ing'eni gotieno kaka sani thoth miye mang'eny dha- dhano komo oko molok tacham Awinjo. Eh, gotieno walwar kod nyikwa ramogi chik namba abiriyo ma bitayi kidak e gweng' mawacho ni nyaka ing'e jogweng'u ok ni ndalo duto idak mana ni macha to kang'a Eh, macha nyathi ng'a ng'ani mano ng'ano mageri dala in wuod ng'a Eh, i- ipenjo ipenjo kita wuod owadu dala mamwalo chan mar jokang'a Eh, to- to nyuoli e gweng' ka eh, to nyuoli e gweng' ka Eh. ni ning'ega na eh, ti chal gi joka ng'ane nyaka ing'e jogweng'u bi ng'ang'an macha ka ng'ane tiwuok kata idhi ka ng'ane tiwuok ka ng'ane tidhi ka ng'ane bichopi aora mm. e wek bet ni in jogweng' nitie jomoko ma kata dalagi owuon bende okia nyithind dala nitie nyaka moko mamiye gi oserweny eh. okinja eh, mano molalo koto ng'eni maduogo dala eh, to mae to ng'ani ni gweng' ng'e nitie jomoko ma kuoga i dala mm. en en ga en e i dala kanyo ma be ji kiaega mm. en wuod gweng' Kata kodhi e chiro ng'ama mose onge. Haya, walwar kode gi chik namba ochiko. Ma bende tayi nyakwara moge kidak e gweng' wacho ni nyaka iliel wiyi gi tiki. Mm. Ing'eni gweng'u kipiemie ni bende yugno ka bunge mani tok dala. Nitie Bu- Bunge mag kwereu. eh, nitie jomoko ma wiyeno Eh? makas ok winjga. Eh. En opidhe mwandu Nyasaye, en odaga na kogwonyo wiyeno. Jesi jolweny. Eh, en gi jesi. Jolweny orite. Eh, eh, Ng'ato ng'ama opidho gigo to be kudwa wuoyo ahinya. Eh? Nikech oti- opidho mwandu wuon piny. Eh. Eh, lakini chik Ramogi Ajwang' to dwaro nyaka ilielie wiyi gi tiki Mm. Eh, ng'eni chik ni to ok omako jolamo nikech nyocha wayudo chike matero ji polo ni inyalo yanyo juogi Eh, jalamo nyaka pidh Eh, tike jalamo nyaka pidh tiki obed maler ng'eni obo koro dwano ok nojany obed maler ting'e ni jogi joma iyudo kopidho tike to pidho wiye mm. odwa ni mondo chal kod abraham makatera mm. to abraham ing'e ne en gi rombe gi diek gi jamni mwandu mathoth ng'ani te to onge kata diek to be odwaga nopidhi tike ka ah, namba ochiko nyakwara moga jwang' ma bende tayi kidak e gweng' wacho ni kijakuo mm. kik ikwal gweng'u ah. eh, ing'e chik ramogo kodwa ni jakuo e gweng'u mwandu kendo mwandu man e gweng'u mano maki in igologa kendo itero kamo remo biro maki remb Ama- dala ama nomaki remb dala biro remb juogi mar dala Mm. chieng' nofwenyi to Inge- kofwenyi ema iseneno- thoni biro iseneno wuokie jakuo ma- ma ma gweng' kigoyo Ero, ero.
en ing'en kuduode bogo e piny Eh. tigoyega ma kuchung' To ka ka onwang' kuo- yo kodi e gweng' ka eh, to ka kuo tere e piny mo tineno koduode tokwang'o kwang' kendo ok owogna gi ng'wech to kogoye piny Eh. ji nyone buwe notho Eh. to kiwacho ni keluru tael To ngima. owog ng'wech
mano emomiyo chik ramogi ajwang' dwaro ni un kuo chik ok oyieye kata igweng'u Kik item. kik item Mm. Eh, walwar kod nyikwa ramogi chik namba apar ma juogi tiekogo chike gi got ramogi ka mawacho ni ka chandruok omako jogweng' nyaka ichopie ng'e nitie jomoko ma en kata liel otimre ok nene ka gin en, en ga jadala to en e gweng' Ah, nitie jagweng' ok nene to en e gweng' en igu- ah, ojadala nitie jadala gi jagweng' tito nitie jadala gi jachiro be, Ero. ma en ichire miyude e kendo dho chiro duke. to maintain mani dho duke mani dho duke kuma ochung'ie reporters madongo dongo tong'iyo ni maka- macha to ng'a ero wuod ng'ane olor Eh, awinjo ni oduogo to duogo gang'o macha nyar ng'ane molor cha Eh, konya kwara moga jwang' ageno ni chikego kumakogi mm. to gwenge ramoga jwang' biro dhi maber mana kamano jawinjana ne wan kodi kaendi e got ramogi kendo wabudho achiel kachiel gokija makambo ka watemo nono chik apar matayo joma odak e gweng' maedi kwarito kendo waketi okang' makare to lokruok nyakwane kendo wanyalo dak kod ahera e gweng' kaendi